Мин үземә куйган идем диагноз гиперчувствительность. Принцесса на горошине инде бик грубо итеп әйткәндә менә ятасың һәм әз генә нәрсәдер кителсә анда нәрсәдер үзгәрсә анда йоклап булмый инде ул бит нормально кешедән җылы сүз өмет итү поддержка өмет итү хезмәт хаклары хәзерге шортлар анда үзеңә фатир алырга да машина алырга да ну зур крупный планнар корырга да э, җирлек бирми финанс грамоталылыгы дигән әйбер Әллә ул э, социаль челтәрләрдә генә шундый зафорсенный әйберме? Безне гаепләргә тырышалармы, без акча тота белмибез дип, әмма чынлыкта шунда гына түгел бит инде. Юк, мин белмим дальше нәрсә эшләргә, нәрсә дөрес була. Декрет синең очракта ул бер ярдан икенчесенә сикерү булыр иде инде шундый кисәк капма каршы. Это, Ансы да китереп с- это не выход.
Хәзер без әле сезнең белән церемония итәргә тиешмени. Әти-әни белән просто сөйләшеп утыру гына да рәхәт. Без гел ирем белән Марат белән көләбез инде, бөтен кешеләргә шундый миллионнар эшләргә мәҗбүр итә торган травмалар эләккән ә безгә көтебезне күтәрә алмый торган травмалар эләккән дип шундый гаделсезлек
сәлам мин алсу һәм хәзерге вакытта мин 25 яшь кризисын кичерәм шуңа күрә моңа кадәр булган бөтен куркуларымны калдырып үземне бик теләгән күптән теләгән сфераларда сынап карарга булдым һәм шуңа күрә сез әлеге видео тасманы карыйсыз Хәзерге вакытта сез минем фатирымда кунакта, дөресрәге, съемный фатирымда, һәм алга таба монда төрле чыгарылышлар, төрле кунаклар булачак. Минем үземә дә кызык, нәрсә килеп чыгар икән. Әлбәттә, бу видеога лайк куерга һәм хәзерге вакытта кечкенә генә булган каналыма язылырга онытмагыз. Бу миңа бик ярдәм итәчәк. Минем янәшәдә тынычландыра торган энергияле кешеләр алай ук күп түгел. Ә аеруча үз фикерен тәмләп, үз күзаллавын җиткерә, аңлата алучы кешеләр тагын да әзрәк. Шуңа күрә мин тәүге чыгарылышка шундый кешеләрне чакырырга булдым. Ул минем өчен ниндидер татар теленең генә түгел, ә в целом үзендә үзенең эчендә булган әйберләрне аңлата һәм күрсәтә белә торган кешеләрнең берсе. Гүзәлне беләсезме барыгыз да дип сорыйм әле. Кем белми, минем каршымда шагыйрә, минем коллегам, Идел журналының шеф мөхәррире Гүзәл Закирова. Сәлам, Гүзәл! Ничек син?
Кич төшергәнгә микән, миңа ничектер тыныч һәм рәхәт. Гомумән, кич эшләнелә торган әйберләр күпкә җиңелрәк уза минем өчен. Шуңа күрә миңа рәхәт. Ә бәлки ул журнал киткәнгәдер? Ну, бәлки, юк, кич минем иң моны төн дип атыйсы килми, бу төн түгел әле. Кич минем тәүлекнең иң яраткан вакыты, шундый менә тынычланып кала торган, бераз туктап кала торган вакыт. Шуңа күрә ул менә идеально туры килде монда. Синең ниндидер теге төгәл а, яшәү режимың бармы? Ничәдә торасың, ничәдә ятасың, яки синең төрлечә була аламы? Ам,
Юк дип әйтер идем, әмма эшләгәч туры килә инде ниндидер бер режимга киләнергә. Әмма мин алай да үземне нитмәскә тырышам, кит әле черки. Ә, Үземне көчләмәскә, үземә авырлык китермәскә тырышам. Әйе.
Шуңа күрә мин иртәнге якка әйберләр куймаска тырышам. Э, һәм эшкә дә мин ну, 9-дан да иртәрәк тормыйм мин йокыдан. Ә авылда вакытта инде еш кына сәгать берләргә кадәр дә йоклый алам. Миңа сүз әйтмиләр, Аллага шөкер. Э, минем нишләптер соңгы арада э, күзәтәм э, ял көннәрендә таң тишегеннән торып утырам ни өчендер чөнки теге алда үземә генә багышлый ала торган көн бар ә эш көннәрендә менә тугыз булсынмы ун булсынмы миңа уяныр өчен белмим нәрсә кирәктер но көч ничектер табып булмый иртәнге якта вакытында торырга нишләп шулай ул белмим бәлки нидер психологик зажимнар бардыр Син орымыйсың мәллә отна дәвамында? Орыйм.
Мин наоборот, мин уже средага, мин уже все, беттем. Ну вот, әгәр дә мин, например, суббота, воскресенье рәтләп ял итәм икән, аннары дүшәмбе әзрәк соңрак киләм икән, все, средага, среданың киченә минем энергия уже булды. Ә ничек син шулай иртә торып утырасың икән ул ялларда? Ну, төрлечә. Белмим, ничектер просто үз-үзеңә ниндидер вакыт бирәсе килә, потому что башка вакытны ул җитми, мәсәлән. Ну, теге ритуаллар, кофе эчү, нитү, йөреп керү, чыгып керү. Ну, бәлки минем көндәлек булганга күрә минем алай юктыр. Но йокы минем өчен иң рәхәт, иң Йокыны уйлап тапкан кеше алдында баш ия. Иң гениаль әйбер ул йокы. Мин... Кстати, йокыны яра. Бу сорауны биреп тормыйм инде. Мин мин бик нык йокларга яратам. Ага. Кемнәр йокларга ярата? Пожалуйста, языгыз.
Ә, мин нәрсәдән э, сөйли башларга идем, без бит инде хә көзгә кереп барабыз, димме? Син ничектер көзгә әзерләнәсеңме? Синең салкынга таба ритуалларың бәлки ортадыр. Ә, мин салкынны эссегә караганда җиңелгәрәк кичерәм. Шуңа күрә үземне әзерлим дип әйтмәс идем. Бердәнбер момент минем теге бераз гына кәлиядән чыгарып җибәрә торган, ул аяз көннәрнең кимүе. Ну, хәзер Аллага шөкер әле сентябрьдә әйбәт торды көннәр, әйе. Әмма көннәр озак вакыт көйсезләнә башласа, ямсезләнә башласа, мин бер нәрсә дә эшләмим андый вакытта, но минем көнемә, минем кәефемә ул шактый тәэсир итә. Ул беренче көннәрдә генә рәхәт, гел аяз көннәрдән соң беренче шундый шомлы көн, ул рәхәт. Әйе. Ә аннары ул озакка сузыла башлагач, ул әкренләп ничектер оска өстери башлый, ничектер шундый ябышкак халәт барлыкка килә, рәхәт түгел. Ә, синдә юкмы, э, ничек әйтим инде? Менә кайбер кешеләрдә ноябрьдән мартның урталарына кадәр, хәтта озагына кадәр мин кеше түгел дияләр алар. Минем өчен бу Ә, ничә ай анда, дүрт-биш ай, алар просто юк, алар аны бетереп аталар. Синдә юкмы андый әйбер? Ой, мин кышны бик яратам бит, шуңа күрә миңа бу туры килми, әмма бар минем яратмаган айларым, мин ноябрьне бик яратмыйм. Әйе. Шул ук һава торышына бәйле, инде сары яфраклар коелып бетте, бөтен җирдә пычрак, ямьсез, һәм яратмыйм февраль, март араларын. Ул вакытта кар эреп бетмәгән, әле яшеллек чыга башламаган, агачлар бөрленә башламаган, ни туда, ни сюда шикелле. Һәм шулай ук ондый вакытны тизрәк уздырып җибәрәсе килә. Ә болай мин кышны бик яратам. Аппак вакытында, аеруча авылда, ул ничектер Аеруча нык салкын булмаса, менә минем өчен ул җылы киенеп йөри торган, менә идеаль вакыт. Мин туңмыйм, туңа торган кеше түгел алай. Шуңа күрә миңа кыш рәхәт бик. Мин киресенчә кызуны күбрәк яратам. Белмим, бәлки мин теге тормышта ниндидер бик кызу илдә, белмим, может, Сахарада яшәгәнмендер, чөнки мин инде бик күптән, кечкенә вакыттан ук хыялланам барып кайтырга нәкъ менә Марокко якларына, Африкага һәм интуиция, белмимдер, эчке тоемлау бар, әйтерсең лә мин ул якка барып үземне табырмын кебек. Һәм мин моны беркайда да әйткәнем юк, по-моему, инде бер тапкыр тарологка мөрәҗәгать иткән идем, и теге ниндидер иҗат итә алмыйча, әле җырлары чыкмаган ул вакытта, йөргән шундый вакытта мөрәҗәгать иттем таролка, имеш, э, нишләргә кирәк миңа? Үз үземә ниндидер катализатор алыр өчен, ниндидер э, старт бирер өчен үземнең иҗатка ул миңа әйтте. Менә сиңа шәркы якларына барып кайтырга кирәк, шундагы энергияне тупларга кирәк дип мин такая, о, это то, что она права. Но мин әле барып җитә алмадым, э, но битләләм. Но хотя бы вот Истанбулларга йөреп, ничектер уже уже тартымрак. Вот. Ну менә җәй көннәрендә эссе булгач, э, беренчедән э, эсседә минем баш бик начар эшли. Ну, кондиционер. Ну, э, ур, ну кондиционерда утыру бит инде бүлмәдә утыру, әйе, тәрәзәдән җәйгә карап утыру рәхәт кондиционерда. Но җәй дигәч бит инде без урамдагы барган әйберләрне дә күз алдына тотабыз. Һәм менә урамда йөреп булмый. Минем баш эшләми, миңа бик авыр. Тирлисең, мин яратмыйм әз генә менә тәндә ниндидер үзгәрешләрне, минем тизрәк юынасы килә. Мин көне буе шул турыда гына уйлап йөриячәкмен. Минем чәчем майлы икән, мин көне буе шул турыда гына уйлап йөриячәкмен. Мин әзрәк тирлим икән урамда йөреп кереп, мин инде эштә утыра алмыйм, минем бөтен уем шунда гына. Менә мин нык сосыга әйләнгән шикелле хис итәм үземне. Ул яктан җәйне бик авыр кичерәм мин. Эштә душ юк. Душ кирәк татмедиада. Ул бар, по-моему. Бәлки бардыр, кемнәр Әйе. өчендер, но без, без, безнең аны күргәнебез юк. Мгм. Ә, ә кыш көне ничектер киенә белсәң әйбәтләп. Ә, салкында баш та эшли, салкында, ә, гомумән, салкын һавада йокларга кушалар бит инде. Әйе. 17-20 градус әйбәт Озаграк диләр. яшәр өчен, әйе.
Әйе, ул ничектер киресенчә башны чистартып җибәрә шикелле.
Ну, менә син әйтеп киттең, э, нәрсәдер теләгәнчә булмаса, көне буе шул турыда уйлап йөрим, бу бит инде тревожканың бер төре. Или тревожканың э, үзе дип әйтергә була. Тревож, бу тревожка микән?
Бу минем
загоннар. Нык
Сизгерлегемә бәйледер, бәлки, мин үземә куйган идем диагноз гиперчувствительность Ага. дигән әйбер. Э, нейроотличный дип йөртәләр инде андый кешеләрне, нейроотличный кешеләрнең бер төре. Мин теге аңа тирән кермәдем инде, әмма үземә кирәкле әйберне таптым да, миңа ничектер аны аңлаганнан соң җиңелрәк булып китте инде. Э, гиперчувствительный кеше ул э, тукыма аз генә икенче төрле булса да аны сизә һәм принцесса на горошине инде бик грубо итеп әйткәндә менә ятасың һәм әз генә нәрсәдер кителсә анда нәрсәдер үзгәрсә анда йоклап булмый инде һәм мин төне буе ниндидер уңайлы поза таба алмыйча ятырга мөмкинмен еш кына башның да ниндидер бер идеаль позициядә булуы кирәк кулларның да менә бик күп факторлар тәэсир итә нәрсәдер килеп чыксын өчен һәм андый вакытта сиңа кием дә комачауласа чәч менә чәч минем төп проблема. Мин бик яратам үземнең чәчләремне, аларның озынлыгын да яратам. Ә, әмма соңгы вакытта сиздем бик еш аларны крабик белән эләктереп яки үреп йөрүемне. Һәм мин уйладым, нәрсәгә миңа бу чәчләр, әгәр мин аларны гел кыстырып йөрим икән, ә менә болай мин йөри алмыйм. Менә ул минем шыгырымнан чыгара башлый. Ул минем битемә тия, ул минем күземә керә башлый, ул авызга керә, муенны кытыклый башлый. Һәм мин теге урамда йөргәндә дә бөтен әйберне булдыра алганча уңайлы итергә тырышам. Э, тукыма уңайлы булырга тиеш, кием уңайлы булырга тиеш, чәч җыелган булырга тиеш. Э, шулай гына мин тыныч атлап йөри алам. урамда. Бу сорауны сиңа биргәннәре дә бардыр, бәлки ничек яшисең син бөтенләй берне шулай тоеп, ниндидер гипер микро-микро дәрәҗәдә тоеп. Ул бит әле ниндидер э, физик пландагы әйберләр генә түгел. Әйе. Ул Әйе. бөтен һавадагы үзгәрешләрне сизү, эмоциональ анда үзгәрешләрне сизү, э, кемдер синең белән сөйләшкәндә микро күз хәрәкәте ясап алды, син аңа бөтенесенә игътибар итәсең, һәм ул бөтенесе синең башыңа кереп кала да син аны әйләндерәсең, аннары нәрсәдер әйтмичә калды бугай яки дөрес әйтмәде бугай дигән ниндидер уйлар белән ул бик күп энергияне ала. Мин ул турыда уйламаска тырышам. Чөнки уйлый башласам, мин үзем өчен аның бик авырырга һәм ну, зыянга кебек хис итәм мин аны. Әмма мин бер китап укый башлаган идем. Нейроотличные люди дип аталамы соң инде ул. Мин бик зур өметләр багладым ул китапка. Ул миңа э, ничектер кабул итәргә һәм тынычланырга ярдәм итер дип уйлаган идем. Әмма миңа ошамады ул китаптагы идея, анда алар бөтенләй игнорируют югары сизгерлекнең авыр якларын. Алар анда ул сиңа табигатьтән бирелгән бүләк, син анда яфракларның саргаюына кадәр күрәсең, син иҗат итә аласың, син бөтен әйберне тирән тоясың, ә менә аның зыян китерә торган авырлык китерә торган йоклары как будто бөтенләй юк шикелле һәм анда менә эйнштейн да шундый булган бу да шундый булган миңа нәрсә бирә эйнштейнның шундый булуы миңа хәзер авыр миңа ярдәм итер ярдәм табырга телим үземә ничек аны э, ничектер градусын әзрәк киметеп җибәрергә яки файдага булган якларына күбрәк игътибар итәргә Яптым мин ул китапны. Укымадым, миңа ошамады андый теге высокопарный ниләр. Сез сездән дә җир йөзендә яхшы кеше юк дигән ни иде анда. Ну, ул үзенә күрә бер нидер поддержка. Кемгәдер ул чынлап та ярдәм итергә мөмкин андый китап, әйе. Әмма мин бәлки эзләгәнмендер бераз шундый фәнни яктан аңлатыбрак, ни өчен ул шулай, Миңа җиңелгерәк, нәрсәнедер минем тормышымда ни өчен шулай барганын аңласам, сәбәбен аңласам, миңа ул әйберне кабул итергә җиңелгерәк. Ә аңламыйм икән, ул хаоска әйләнә һәм ну, сиздермичә идарә итә инде минем кәефем белән, минем хәлем белән, минем физик үземне ничек хис итүем белән. Мхм.
Э, син бит инде психологка да йөрисең һәм э, кемнәр синең белән гомумән таныш, алар беләләр син әлеге үзеңнең сизгерлегеңне, хәзер шук сүз белән билгели инде, э, ничектер сублимировать итәсең, блог аша күрсәтәсең, синең әле профильдә дә тег үз-үземә, үз-үземдә казынам дип язылган. Ә, күптәннән син шулай аудитория белән ачык-ачык сөйләшә башладыңмы? Ул мин ул моментны төгәл нитмим, белмим. О, ачык булу теләге гел булган дип чамалыйм, чөнки архивка кереп анда карасаң, социаль челтәрләрдә әзрәк актарына башласаң, ул элек тә булган, әмма ул шундый менә Э, ниндидер башкаларга аңлаешлы һәм башкаларга ошый ошарга мөмкин булырдай форматларда гына һәм анда мин бик күп күрәм үз ирония һәм үзеңә карата сарказм э, соңыннан менә мин кире кайтып ул әйберләрне күргәч һәм хәзер дә кайвакыт менә менә мәсәлән мин нәрсәдер сөйлим үзем турында һәм ул әйбер турында шаяртасы килгәнен сизәм менә шундый импульс барлыкка килә Аудиториягә аны ничектер үземнән җиңелчә генә көлеп бирәсе килә. Мин андый моментларны туктата башладым, чөнки ул минем өчен хәзер э, үзеңә көчләү дип әйтмик инде, но ул насилие над собой инде барбар. Син, э, димәк, син үзеңне шулай кабул итә, шулай тәкъдим итәргә теләмисең, куркасың һәм син әйтәсең, Белмим инде нинди мисал китереп була икән монда. Ну менә тагын мин кахвага акча тоттым. Ну әйе менә мин шушынды инде дип мәсәлән әйтү. Мин бүген кахва алдым, миңа бу әйбер ошады дип кенә түгел, ә э, шуннан төрттереп, мәсәлән, үзеңнең ниндидер үзенчәлекләреңнән төрттереп көлеп әйтү булган миндә бик күп башта. Әйе.
Һәм ул Аудиториягә болай караганда, читтән караганда ул кызык күренәдер инде бәлки. Әмма мин хәзер башкаларда да андый бер күрсәм, но вот опять я вот это вот сделал дип кеше яза икән, мин күрәм, ул ул курка, аның ул ягын кабул итмәсләр дип, шуңа күрә шундый сүз белән аны әйтте. Менә подстраховка. Әйе, аңлагыз инде мине, менә мин шундый зинхар өчен миңа сүз әйтмәгез инде мин шундый булганга дигән әйбер. Э, мин хәзер туктата башладым андый нәрсәләрне әмма гел күрсәтү ачылу э, ничектер э, озаклап нәрсәдер сөйләү теләге булган әмма менә ул мөгаен психологка йөри башлагач җиңелрәк һәм шундый табигыйрәк форматта кереп китә башлагандыр минем блогка ә, ә аудиториядән хәзерге вакытта ниндидер кайтавызлар киләме

Менә бер ара мин бик нык интенсив рәвештә бөтен борчуларымны, бөтен куркуларымны ничек бар шулай чыгарып сала башладым. Алар күп-күп-күп-күп булды һәм шактый күп әйберне үзем турында мин инде сөйләдем шикелле. Хәзер ул күбрәк ниндидер ситуатив әйберләр, ниндидер триггерлар вак кына, ә ниндидер зур әйберләр ул кадәр чыгармый башладым шикелле хәзер. Шуңа күрә ул кадәр нык Зур реакция дә юк. Әмма бар берничә кеше, мин аларны хәтта болай күргәнем дә юк тормышта, аларның да мине күргәне юк дип беләм. Гел җавап биреп бара торган кешеләр. Миндә дә шулай дип, рәхмәт сөйләгәнең өчен дип. Һәм ул мине гел аптырата шулай кешеләрнең язуы, чөнки мин үзем еш кына башкалар Ачылганда, миндә дә шулай дип әйтергә, ничектер, белмим, кыюлык таба алмыйммы шунда, язмыйм. Һәм башкаларның язуы миңа кыюлык шикелле. Шулай. Ну, ул бит социаль челтәрдә булгач, үзенә күрә ниндидер җаваплар килү, поддержка кебек була инде. Шулай хотя бы лайк кую уже ниндидер Әйе, аннары мин берара сизә башладым, ачылып сөйләүгә генә дә бәйле түгел, ә гомумән, Ә мин үземдә башкалардан одобрение, Мгм. җылы сүз алу омтылышын э, озак вакыт м, качырга тырышканмын инде менә шулай бердән. Э, Кабул итмәгәнмен, ул нормальный түгел дигән ниндидер шундый уй булган. Һәм берзаман мин уйладым һәм Уйладым да түгел инде. Ул бит нормально кешедән җылы сүз өмет итү, поддержка өмет итү, э, кайгырту өмет итү, син нәрсәдер нидер сөенечең яки борчуың белән уртаклашканда башкаларның аңа карата нәрсәдер белдерүен өмет итү Ә, нормаль микән аңладым да, мин ну, менә периодически язам, ачуланып, нәрсәгә сез лайк куймыйсыз Әй, дип. Ага. Мин аны башта кабул итә идем ниндидер унижение шикелле хәтта, шулай дип сорауны. Әйе. Әмма минем очракта ул сорау түгел, ә әшәкеләнү акты. Мин аннан соң лайк кую өмет итмим, әмма миңа мөһим аны белдерергә. Әйе. Әмма әйткәч, гел лайк куялар. Шул менә шул сторисны карап, карап үткән кешеләр яңадан кире кайтып шуңа лайк куялар. Менә мин аптырыйм. Кешегә, димәк, җылы сүз генә түгел, әзрәк кенә әшәкелек тә кирәк, һәм ул эшли. Минем очракта әшәкелек тә түгел инде ул. Ул просто э, нишләп сез лайк куймыйсыз? Әмма мәсәлән, карыйсыз яки анда теге э, ссылкаларга керәсез, нитәсез, әмма бернинди реакция калдырмыйсыз дигән сүз генә инде ул. Әмма менә димәк, минем аудиториягә андый бер андый ниләр заходит дип әйтик инде. Әзрәк.
Тенәки бу.
Һәм мин аңладым аннан соң сорау нормально. Сорарга кирәк кешеләрдән миңа, менә минем белән менә болай сөйләшсәгез, әйбәт булыр иде, минем белән менә шундый мөнәсәбәт корсагыз, әйбәт булыр иде, миңа бу кирәк, миңа теге кирәк дип сорау нормально. Мин аны әле, ну, өйрәнәм генә, сорау, сорау фәнен дип әйтик инде.
Тагын шундый сорау. Син психологка никадәр еш йөрисең? Беләм, күптән йөрисең, никадәр еш йөрисең? Минем моңарчы йөргәләгәннәрем шундый көчле эмоциональ авыр ситуацияләр кичергәндә бара идем мин ул ике айга бер булырга мөмкин иде ярты елга бер булырга мөмкин иде әмма менә соңгы бер елда мин даими терапиядә ул минем ике атнага бер даими бер ел була инде әйе мин аны әлерәк кенә аңладым бер ел узганын ничектер мин сизмәгәнмен Бер ел узган, ул бик тиз узган.
Мин үзем дә башта, минем киресенчә булды. Башта ни өчен мин беренчедән психологка бардым. Мин бит инде әтисез үскән кыз, шуңа күрә әкрен-әкрен теге 18 яшьләрдән соң да егетләр белән нормаль мөнәсәбәтләргә керә башлагач, шундый Әти образын эзләвем билгеләнде дә инде, и ул вакытта йөргән егетем миңа әйтте, Алсу, сиңа психологка барырга кирәк ахрысы дип инде. Ну, то есть мин ул вакытта ул кешегә бик нык ышана идем һәм әйе аның сүзенә карап инде киттем психологка. Ул вакытта психологлар әле модага кермәгән иде практически. Шуңа күрә ничәнче еллар булган икән инде ул бер ну белмим миңа инде ул вакытта егерме егерме бер яшь булгандыр инде шул тирә вот һәм ә, даими йөрдем ләкин бернинди файдасын күрми идем без һаман саен нидер яңа темалар ача идек теге бер сәгать сөйлисең сөйлисең шунда кала и все и аннан чыгып китәсең бернинди бушану хисе дә минем юк иде ә хәзерге вакытта беренчедән мин психологны үзгәрттем Шул Мгм. миңа бәлки ярдәм иткәндер. Ә икенчедән, ә, син әйтмешли, ниндидер триггерный әйберләр булгач кына, ниндидер бер эмоциональный пикка җиткәч кенә йөри башладым. Һәм, ә, ну, ансы эффективнее. Һәм тагын нәрсә күзәттем, үземдә, ә, тоже терапиягә баскач, ничектер, ә, моңа кадәр бөтен әйберләрне якыннарга чыгарып бара идем, сөйли идем, аңлата идем. Хәзер алай түгел, ничектер аларны саклыйм кебек һәм кешеләрне лишний раз теге лишний мәгълүмат белән үземнең хисләр белән нитмәскә тырышам инде әйе әйе ну вот ничектер куркам как будто бы хәзерге заманда кешеләрнең болай да проблемалары дофига и тагын минем ниндидер самокопание әгәр дә ул кеше килеп минем кухняма утырып чәй там чәй артында сорамаса вот как бы мин наверное воздержусь. Вот. Либо ул ниндидер теге кечкенә генә ток. Вот. Бу ниндидер э, поп психологиянең популярлашуының шундый икенче ярга бәрелү сыман без безне э, өйрәтеп бетерделәр, аерым бер котлам кешеләрне өйрәтеп бетерделәр э, кешеләрне борчымаска һәр кешенең үз тормышы бар синең дусларың сиңа анда контейнер түгел ала синең кешеләреңне контейнер итәргә тиеш түгелләр ну бер мин бер яктан килешәм бу әйбер белән чөнки минем кисешкәнем бар мине контейнер булып кулланган очракларны һәм ул чынлап та бик күп хәлне ала әмма ул Э, ничектер кухня менә син әйткәнчә кухняда сөйләшеп утыру гына түгел иде ул бик менә э, озак вакыт кешенең туктаусыз бер теманы әйләндерүе чәйнәве һәм син аңа әйтәсең психологка бар дисең ә ул психологларны не признает һәм ул дәвам итә гел менә шул теманы әйләндерүен һәм кайсыдыр бер моментта синең косасың килә башлый ул темадан э, андый очракта килешәм Син әйтәсеңме соң ул кешегә, юк, мин сине тыңларга теләмим моннан соң дип? Ә, мин ничектер ул сизде ахрысы, мин читләшә башладым. Теге шундый сөйләшүләрдән тыш башка вакытта, мәсәлән, рилслар җибәрә, мин карамыйм, җавап бирмим. Менә шундый әйберләрдән ул чамаладымы соң инде ул сирәгрәк сөйләшә башладык һәм хәзер бөтенләй сөйләшмибез диярлек. Мин белмим хәзер ул ничек хәл иткәндер ул проблемаларын үзенең. Ә, әмма гомумән алганда, ну, мәсәлән, миңа э, тормышымда 2-3 бөртек кенә булса да, мин ныклап тулысынча, тулысынча булмаса да ярар, 80%-ка ачыла алырлык кешеләр баруын, барлыгын белү миңа тынычлык бирә, барбар. Мин Ничек әйтим, ул шундый бер опция кебек, мин аны кулланмаска да мөмкинмен. Ну, ягъни аларга мин сөйләмәскә дә мөмкинмен, әмма мин беләм, ул кеше бар, мин аңа сөйли алам, ул мине тыңлаячак һәм беркайчан да э, бәяләмәячәк, акылы өйрәтмәячәк. Э, һәм ул миңа барыбер үзе үзе бер опора булып тора. Менә ул ниндидер тынычландыру бирә миңа. Мин үзем генә түгел, мин бушана алам дигән әйберне белү. Ә болай бушану өчен мин ну, психологны кулланам инде. Вот бушану әйбәт сүз. Ә, минем нинди дуслар бар? Тоже ничектер башка килеп китте шулай бер. Ә, бәлки элек без, наверное, даими аралаша торган булганбыздыр, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында ул ну, читләшеп, ну, бәлки алар күченеп китепме, ничекме инде, понятное дело, коммуникация кими, ләкин менә бу нигез, ну, шушы кешегә килеп, э, теге башыңны куя ала торган э, кеше булуы, вот андый әйе то есть э, тәүлекнең нинди сәгатенә анда сәлам диергә дә кирәкми син анда яза башлыйсың ну наверное бу абьюз абьюздыр наверное дружеский какой то абьюз но Мине тоже ул тынычландыра торган әйбер. Вот, пока не жаловались. Мин сиңа гедонистлар темасы дип язган имеме? Белмим, ни кадәр ул сиңа кызык икән, но нәрсәдән килеп туды бу фикер? Э, бер тапкыр офиста без, э, ну, кызлар белән сөйләшеп утырган идек инде, типа, вот, э, хезмәт хаклары, хәзерге шортлар, анда тек үзеңә фатир алырга да, машина алырга да ну зур крупный планнар корырга да э, җирлек бирми шуңа күрә без рәхәтләнеп э, нәрсәне теге бөтен булган финансларны капиталны тотабыз э, җиңел дофаминга һәм башкага э, ну бу тынычланумы или нәрсә икән бу э, һәм бу гедонизмның бер төре кебек Минем өчен. Э, Бәлки, ну, минем очракта финанс грамоталылыгы булмау. Миндә дә шул.
Икенчедән, э, белмим, бу финанс финанс грамоталылыгы дигән әйбер әллә ул э, социаль челтәрләрдә генә шундый зафорсенный әйберме? Чөнки ул бер моментта кисәк күп барлыкка килде һәм илдәге икътисадый коточкыч ситуацияне каплар өчен безне гаепләргә тырышалармы без акча тота белмибез дип әмма чынлыкта эш анда гына түгел бит инде Безнең акча тотамләүдә генә түгел. Ә, миңа мин бер ара тырышкан идем, әзрәк уйлабрак тотырга, ничектер төрле максатларга акча җыя башларга. Һәм миңа бер кеше әйтте, бер фраза мин аңа башта бик ачуландым, әмма аннары аңладым һәм кабул иттем. Финанс грамоталылык ул бала кечкенә вакытта ук аның башына сеңә торган әйбер, гаиләдә үк сеңә торган әйбер. Син инде 25 яшеңә җитеп, Юк икән ул синдә, ул синдә беркайчан да булмаячак диде. Күбрәк акча эшләргә өйрән лучше диде. Мин шундый, юк, мин өйрәнәм, мин өйрәнәм, ничек инде өйрәнеп була бит инде улай бергә. Менә ничә ел узды, юк, мин өйрәнмәдем, мин өйрәнә алмыйм улай бергә. Әмма минем Аллага шөкер дип әйтәсе килә, тормыш ситуациясе мине китереп кысмый икән, акчаны менә болай иттереп тотырга. Ниндидер шундый хәл килеп чыкмаган икән, Аллага шөкер, Язмыш миңа финанс ягыннан тупой булырга мөмкинлек бирә. Әйе. Ә шул ук бәяләргә кире кайтсак, мин гел үземне генә дә гаепли алмыйм, чөнки соңгы бер берәр елда мин киресенчә кафеларга, рестораннарга сирәгрәк йөри башладым. Әмма аңа карап кына минем чыгымнарым кимемәде бөтенләй. Чөнки хәзер шул ук кахва һәм э, теге каядыр кереп тиз генә алып чыга торган әйберләрдә нык-нык артты бәясе һәм мин менә шулай ук тотам, Ә шулай ук күп акча чыга, әмма анда хәзер инде рестораннар юк, мәсәлән. Ул сирәк әйбергә әйләнде. Мин хәзер ниндидер үзең белән ала торган форматтагы әйбер урыннарда да күбрәк тота башладым хәзер. Ну, яшәү режимы моңа терәдер, наверное, теге. Ну, бер яктан хәзер кияүгә чыгып, ирем белән бергә тора башлау да шулай тәэсир иткәндер. Без бергә каядыр йөри идек, ә хәзер ничектер Ә мин яки мин үзем генә еш йөри идем. Хәзер минем инде бик еш алай йөрис килми, тизрәк фатирга кайтас килә. Э, аеруча үзәктән ерак түгел, яшь ерак булмагач, үзәккә якын булгач, ә минем тизрәк кайтас килә. Минем каядыр утырып ашыйсы килми хәзер, минем үзем белән аласы килә. Сирәк очракта гына минем була, мәсәлән, шундый Аеруча рәхәт ниндидер ресторанда йә кафеда утыру, син, синең аннан соң тагын ниндидер рәхәт әйбер булачагын белгәндә, мәсәлән, минем очракта, беренчедән, хезмәт хакы килде, ди, икенчедән, мин авылга кайтып китәм, ди, ул көнне, һәм минем шундый буш вакытым барлыкка килде, мин кисәк кенә кубарылып каядыр барырга мөмкинмен. Һәм мин беләм, менә миндә картада акча бар, мин аннан соң әле авылга да кайтып китәм, мин хәтта әниемне тип ашыйм, тынычлап, мине беркем дә ашыктырмый, Һәм мин әле авылга да кайтам, һәм мин авылда тынычлап мунча керәм, йоклыйм. Ә, менә шундый ниндидер Э, рәхәтлек э, дозасын арттыра арттыру мөмкинлеге булган урыннарга тыга башладым мин хәзер рестораннарны аннан тагын да күбрәк рәхәтлек алыр өчен э, минем очракта киресенчә элек рәхәт булган әйберләрнең Тәме әзәйде, ничектер алар. Нәрсәләр ул, мәсәлән?
Ну, белмим, мин рәхәтләнеп, э, элек минем өчен, мәсәлән, таксида йөрү, э, кереп анда иртән э, кофе, каһвә алу, ул, ну, лакш иде. Хәзер ул база, Базовый минимум.
минимум, әйе.
Ну, Как бы ул кофеның эчүмрәсең, но даже тәме булмый кайвакыт. Просто потому что син аны эчкән вакытта син үзеңнең уйларыңда куәдер барасың, либо син нәрсәдер эшлисең, либо просто ул тәмсез була. Ну, андый вариантлар тоже мөмкин. И мин белмим, нәрсәдән тагын рәхәтлек алып була икән, һаман саен ничектер аны эзлим. Һәм кемдер миңа киңәш иткән, ә, Фирүзә миңа киңәш иткән иде бер ара, э, шулай ризыкларның э, тәме югала башлагач, ул миңа әйткәне ураза тотып кара, яки просто ашамыйча тор дип, һәм аннарсың теге ярдәм итәргә тиеш дип. Мин, конечно, аны тыңламадым, потому что ничек инде, болай да 43 килограмм куя, мин тагын ашамыйм. Вот. Э, шуңа күрә мин башка методларны әле, башка суларны теге эшләп карамадым. Ну, может быть, берәр кочан туыр. Э, э, иҗат һәм башка шундый әйберләр не эшләгәндә аларның алар процессында бармы рәхәтлек алу? Иң рәхәт әйбер өчен, иң ә, ирекле ә, урын минем өчен, ә, иң рәхәт процесс ул сәхнә, җырлау, все, башка ә, һәм хәзер менә сөйләшеп утырам вот ну и мәсәлән егетем белән уздырган вакыт то есть менә шундый ниндидер бер караганда бик простой әйберләр икенче яктан ну ниндидер барыбер көч таләп итә торган тоже бәлки мин моны инде ха икенче темага күчәбез мин моны егерме биш кризисына да бәйлим гомумән егерме кризисы да булгандыр бәлки ә, миндә яшүсмер вакытта теге бунтарлык булмады кебек ә, бәлки ул просто придушенный был какой то ә, ләкин егермедән соң тотынды нәрсәдер ул уже егерме биш кризисы дип уйлыйм инде мин аны һәм менә аеруча соңгы ярты елда февральдан алып менә бу что то непонятное в организме в голове менә шундай әйбер башланды башта синнән сорыйм әле синдә булдымы ул егерме биш яшь кризисы яки тагын ниндидер кризислар мин алай итеп аны күзәтмәдем шуңа күрә әйтә алмыйм Меня гел штормит, менә шуны әйтә алам. Мин үземне белә башлаганнан бирле мине гел штормит. Штормит ул нәрсәләр? Гел менә ну нәрсәдер казыну инде үз эчендә казыну, ул тоташ бара. Һәм менә үсмерлек чорына бәйле нәкъ шулай миндә дә үсмер чакта тиеш булган вакытта миндә ул бунтарьлык юк иде. Дөресрәге Бар иде, әмма миндә аны бастырдылар. Һәм ул шулай тыелып калды да, шулай ук менә синдәге сыман 22 яшьләрдә микән, менә ковид вакытында башланган сиздем мин аны. Иң беренче чиратта әти-әниләр белән булды ул минем. Сепарация омтылышы аша ничектер алар белән гел сүзгә килү, элекке без ияләшкән мөнәсәбәтләрнең алга таба яши алмаганлыгын аңлау, ниндидер башка башка төрле форматка күчергә кирәклеген аңлау, алар аны аңламыйлар, гел талашу, талашу, талашу, талашу, ә мин авыр кичерәм конфликтларны, әмма шул авыр кичергән килештә мин аларны барбар отстаивала дип әйтимме соң инде, ул дәвам итте итте һәм хәзер, Аллага шөкер, Аллага шөкер, э, миңа беркем дә анда ничәп син миңа шалтыратмыйсың, ничәп син миңа сөйләмисең, кая булганыңны, э, ничәп син болай әйтмисең, ничәп син тегеләй әйтмисең, андый сүзне беркем әйтми миңа хәзер. В какой-то момент ул просто бетте. Э, һәм минем менә шул бунтарьлык, үсмерлек бунтарьлыгы әти-әни белән мөнәсәбәтләр аша ачылды инде. Хәзер менә миңа мин, мин генә түгел, менә без гаиләдә өч кыз. Мин уртанчысы. Әнинең гипер җаваплылыгы, шундый тревожка, бөтен әйбергә ябышу, бөтен бөтен әйберне контрольдә тоту, ул миңа гына түгел, безнең өчебезгә дә тәэсир итә иде, бөтен кешегә, әтидә дә бар инде ул әйбер. Һәм Ул в какой-то момент мине бик нык бик нык хәлемне ала башлады мин чыдый алмый башладым ул әйбергә һәм ничектер менә шул конфликтлар конфликтлар аша әмма ул конфликтлар да менә мин хәзер исемә төшерәм мәсәлән анда ул еш кына авылдагы эшкә бәйле барлыкка килә иде алар мәсәлән моны эшләргә кирәк тегене эшләргә кирәк һәм авыр эш ниндидер ну авыр булмаса да алар аны әйтәләр иде шундый дәгъва белән гел менә шуны да эшләргә башыгыз эшләми бит сезнең дигән әйбер һәм ул үсмер вакытта барыбер ниндидер иерархия бар авторитет дигән әйбер бар куркасың ул ничектер каршы әйтеп булмый әйтсәң дә ул шундый калтырау аша һәм ул шундый минимальный сирәк кенә була торган әйбер ә, менә шул ковид вакытында мин казанда ничектер бикләнеп калдым бер ара һәм кайталмадым бер ай. Аннан соң инде кайтам, ә шулай ук дәвам итә ниндидер дәгъвалар, ә мин уже кабул итә алмыйм, килеп чыкмый. Һәм мин сөйләшә башладым. Алар мәсәлән әйтәләр, сеңелкәш белән ниндидер конфликт булырга мөмкин, алар аңа тавыш күтәрәләр, шуны да эшли алмадың, т.т. Сеңелкәш үпкәли китә, һәм мин сөйләшәм. Без аңлыйбыз сезгә авыр икәнен, без аңлыйбыз сезнең, ну, сезнең өстәге зур җаваплылык барлыгын, сезнең бик авыр физик хезмәт белән шөгыльләнгәнегезне аңлыйбыз, без сезгә булышырга телибез, әмма безнең белән менә шулайрак сөйләшегез, менә болайрак әйтегез. Һәм беренче моментларда ул гел шундый менә защита э, бик көчле иде. Хәзер без әле сезнең белән церемония итәргә тиешмени, менә шундыйрак ни иде ул. Хәм мин хәзер күрәм, Аллага шөкер, мин менә шуны ничектер күтәргәнмен, мин безнең гаиләдәге тыныч, рәхәт, имин мөнәсәбәтләр барлыкка килүендә үземнең зур заслугымны күрәм. Хәм ул тәсир итте миңа гына түгел, гаиләдәге бөтен кешеләргә дә шундый э, рәхәт, бер-береңне хөрмәт итеп, бер-береңә бер-береңнең тормышы белән кызыксынып, басым ясамыйча яшәү барлыкка урнаша башлады, урнашып бетмәде әле, әмма урнаша башлады. Һәм хәзер менә ничектер әти-әни белән просто сөйләшеп утыру гына да рәхәт. Чөнки икен бөтенләй икенче төрле, икенче дәрәҗәдәге сөйләшүләр ул анда акыл өйрәтү юк диярлек инде хәзер. Өстән карау юк диярлек. Ничектер менә киресенчә алар бездән фикер сорый башладылар. Хәзер моны ничек итәргә, тегене ничек итәргә дип. Һәм мин бер ара менә мин бөтен көчемне шуңа юнәлдергәнмен ахрысы. Менә шул гаиләдәге мөнәсәбәтләрне көйләүгә. Ну, моңа шактый вакыт киткән, конечно. Бик күп, бик күп вакыт китте. Әмма Это того стоило. Ә, син кризислар турында сорадың да. Әйе. Ә, әйе, миндә ул, ул бит инде тиктем алдына уйлап чыгарылган әйберләр түгел. Скорее всего, миндә 30 яшьлек кризисына кереп барамдыр инде мин. Сиңа хәзер ничә? 27 миңа. Ага. Э, егерме бишнеке дә булгандыр инде алар бөтенесе дә әмма э, шундый көчле менә шул ук гиперчувствительность инде яңадан шундый нык сизгерлек белән яшәгәндә аны ничектер алай не фиксируешь менә шундый гомумиләштереп чөнки синең көнең гел менә шундый ниләрдән тора бәрелешләр потрясениялар ул гел гел гел гел э, минем ничектер утырып уйлаганым да булмады ул турыда Кризислар ну, турында. Күбесе бит әйтә, 25-некеннән чыгып китәсең, 30-га кереп барасың сразу. То есть э, тормышта в целом ниндидер кризислар ул машину гына бара шуңа. Ну, миңа әйткәннәр иде, бер психолог әйткән иде, үземнеке түгел, э, кризислар кирәк әйбер, э, кризисларны үтәргә кирәк дип, ул ничектер шулай категоричнарак итеп әйтте аны, менә син шул 30 яшьлек кризисыннан чыкмыйсың икән, бусагада басып каласың икән, син алга таба үсмисең дип. Э, мин Андый караш яклы түгел. Һәм гомумән мин киңәш итәр идем ул турыда уйламаска, чөнки ул шундый ярлык ниндидер. Син аңа фиксируешь үзеңнең игътибарыңны. Әйе. Һәм ул бит шундый эфемерный бер просто менә ниндидер психологлар утырганнар да уйлаганнар, кешенең шул яшьтә якынча барлыкка килә кризис дип һәм син тартып китерә башлыйсың үзеңнең тормышындагы ниндидер ситуацияләрне, карашларың үзгәрүне, эштәге ниндидер бәрелешләрне. Шул кризистыр инде дип, э, әмма ул бит тотып карый торган әйбер түгел, аны үлчәп карап булмый. Шуңа күрә мин, ну, уйламыйм ул турыда просто. Ну, э, ничек характерлылар бит инде, именно менә 25-некен. Гадәттә әйтәләр, шушы яшькә җиткәч, кеше алга таба нәрсә эшләргә белми. То есть ул бөтен әйберне эшләп караган, тотып караган. Ну, хәзерге вакытта, конечно, бөтен гомер җитмәс бөтен әйберне тотып карарга. Но моңа кадәр мин уйлый идем, все, мин тормышта нәрсә белән шөгыльләнергә икәнлеген беләм, телим, мин үзем үземнең теге юлым бар. Шунда просто Барасы да барасы. Ә, һәм просто ниндидер бер моментта ә, мин торып басам һәм оңлыйм, юк, мин белмим дальше нәрсә эшләргә, нәрсә дөрес була, ә, моңа кадәр булганча юк, алай бара алмый, ә икенче төрлегә әле минем кыюлыгым җитми, нәрсәнедер ә, сызып атырга мин белмим һәм һәрбер нинди кешедән нинди кеше белән очрашсам да бөтенесендә ниндидер знаклар символлар эзлим ну вот мәсәлән анда синең белән сөйләшеп утырабыз тагын анда дуслар белән күрешкәндә анда берсе мәскәүгә күченеп киткән менә күченүнең күченү ягын карыйм анда егетем чит илдә тора тоже үз ягы бар анда эшне үзгәртү музыка белән тагын да көчлерәк шөгыльләнү ну в общем төрле яклары бар һәм Кая тартылырга, кайсысы дөрес, белмим, но нәрсәгә мин ышанам, теге, ну, белмим, язмыш дип әйтергә буламы, интуиция минем өчен, интуиция көчле. Нәрсәгә упор ясарга икән мин беләм, но вот пока юлларын таба алмыйм, шуңа, в общем,
мин ну менә читтән караганда син ә, бик күп төрле әйбер белән шөгыльләнә торган кеше булып это ужасно әйе шулаймы ну миңа күп төрле итеп тоелмый дөресен генә әйткәндә ә менә сиңа шулай дип әйтүләрен син ничек кабул итәсең син многофункциональный кеше э, кебек күренүен синең. Вот элек миңа шулай дип әйтсәләр, 22 яшьтә, я бы сказал, я востребованный чел. Ә хәзер мин әйтәм, я ненормальная. То есть, э, ну, минем менә бу бешеный темпта яшәвем, бер фестивальдән чыгып икенче проектка керү плюс ниндер эштә эшләү тагын параллельно. А, ну, бу ненормально. Мин как будто бы уже э, кайвакыт уйлыйм, вот быть в декрет. Просто менә размеренный, менә э, ничек уза минем шимбә якшәмбеләрем, көннәрем менә шулай узсын иде дип телим. То есть ниндидер спокойствие, ниндидер үзеңә урын булу һәм э, ниндидер максатка теге ашыгы, ашыга, ашыга, тиз-тиз эшләү белән түгел. Э, но мин нәрсәгә бәйлим аны? Акча эшләүгә, амбицияләргә һәм ул просто миндә ниндидер заложенный, генда заложенный әйбер кебек. Но ул синдә бардыр бәлки, әйе. Вот. Ну, декрет синең очракта ул бер ярдан икенчесенә сикерү булыр иде инде шундый кисәк капма каршы. Это ансы да китереп. Это не выход.
Это не выход.
Әйе. Э, мин мин белмәдем бер кашан да һәм хәзер дә белмим, кем мин, нәрсә мин, нишлим мин бу дөньяда, нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш мин. Мин ул сораулар белән үземне э, үземнең башымны катырмаска тырышам, чөнки ул Ну, шәхсән минем бик күп хәлемне ала андый уйлар, аеруча шундый социаль челтәрләрдә кешеләрнең тормышын гел карап бара торган заманда, чөнки мин башкаларның амбицияләрен, үзләрен ничек күрсәтүләрен, ничек төрле-төрле юнәлешләрдә үсүләрен күрәм һәм үзләре турында мин менә бу, мин шуннан гыйбарәт дип авыз тутырып әйтә алуларын күрәм. Мин алай әйтә алмыйм һәм ул минем өчен ненормальный шикелле тоела, алай дип әйтә алмау, үзеңнең кем икәнеңне белмәү. Ничек инде 27 яшеңдә син үзеңнең кем икәнеңне белмисең. Шуңа күрә мин просто ул турыда уйламаска тырышам. без бөтенебез дә русча әйтсәк травмированный бит инде э, травма ул бөтен бөтен кешенең тормышында була торган әйбер э, ул ниндидер теге куркыныч әйбер дигән сүз түгел э, не обязательно куркыныч әйбер кемдәдер куркыныч та булырга мөмкин һәм без менә шул балачакта җыелган травмалар тәэсирендә яшәүне дәвам итәбез инде кемнеңдер травмалары аңа утырып торырга ирек бирми Күтен яндырып чабырга мәҗбүр итә кемнедер травмалары. Ә, кемнеңдер травмалары, мәсәлән, ешрак минем очракта хәрәкәтләнергә ирек бирми. Куз, ну, кузгалу, э, үзеңне боргалау бик авыр бирелә, чөнки эчтә зажимнар һәм м, э, ну, зажимнар инде әйе, бик күп. Бик көчле. Алар аларны ничектер менә шулай э, все мин бүгеннән моның белән шөгыльләнә башлыйм дип әйтеп кенә э, алардан котылып булмый берничек тә. Һәм мин шулай э, миңа җиңелрәк үземнең э, нәрсәдән гыйбарәт икәнен белмәүне кабул итү миңа җиңелрәк. Э, бөтенебезнең дә травмированный икәнебезне аңлагач, рәхәт җиңелрәк булып китте миңа. Мин кемнәндер көнләшәм икән, кемнеңдер ә, бер әйбер артыннан икенче әйбергә ябышып, тегесен дә монысын да яхшы эшләп, гел каядыр чабуын күреп көнләшәм икән, миңа җиңелрәк, когда мин аңлыйм, что ул кешенең шулай ук ул эм, скорее всего тыныч күңелдән килә торган әйбер түгел анда да бар ниндидер кырмыскалар аңа тик кенә утырып тыныч сулап утырырга ирек, ирек бирдерми торган ә, мин без гел ирем белән марат белән көләбез инде бөтен кешеләргә шундый миллионнар эшләргә мәҗбүр итә торган травмалар эләккән ә безгә күтебезне күтәрә алмый торган травмалар эләккән дип Шундый гаделсезлек. Ну, мин киресенчә сокланам ә, э, сезнең кебек кешеләргә. Ә, э, Маратны да беләм бит инде, ә, э, басылып, нәрсәндер җиренә җиткереп эшли ала торган кешеләргә. Ну, җитми миңа андый әйбер. ну вот хәзер как будто какой то что то сломалось вот мин үзем турында әйтмәс идем нәрсәндер җиренә җиткерә торган кеше дип ул шулай күренәдер читтән чөнки мин бер эш урынында утырам менә шул яктан гына мин нәрсәндер җиренә җиткереп эшли торган кешедер эш э, урында в смысле ну мин бер эштән икенче эшкә йөрмим мин бер эштә озак утыра алам менә шул мәгънәдә әмма Минем, минем турында гел менә безнең гаиләдә әйтәләр, берсен аш башлый, икенчесен ташлый. Мин нәрсәләргә генә тотынмадым, минем бию белән дә шөгыльләнеп карадым, скрипка да алып карадым, укулеле минем ята. Һәм миннән гел сорыйлар, укулелене дә уйныйсыңмы? Мин әйтәм, юк, нәрсәгә син алдың? Һәм, ну, в смысле нәрсәгә алдым? Минем ул вакытта уйныйсым килде укулеледә, шуңа күрә мин аны алдым. Мин, бәлки, Ниндидер яңа әйбергә тотыну миңа авыр биреләдер, кузгалу авыр биреләдер, чөнки берара мин бик еш шундый кыйммәтсезләндерү белән очрашырга туры килде төрле кешеләрдән. Нишләп син моңа да әйтәсең, тегедә дә әйтәсең, акчаны жәлләмисең инде син шунда йөрергә, шуның белән шөгыльләнергә дигән нәрсәләр анда мәсәлән. Бәлки ул да тәэсир итә торгандыр. Әмма мин бик мин тот самый человек который башлый да ташлый башлый да ташлый минем бик күп андый нәрсәләрем бәлки мин аларны күрсәтмимдер ә, әмма ул бер урында бер эштә утыруым шулай ук менә мин психологка да ул турыда зарланган идем гомумән эшкә генә бәйле түгел менә мин мәктәпне бетердем мин белмим кая керергә телим мин ну нәрсә кызык миңа белмим бәлки нәрсә кызык икәнен беләмдер но аны уку юнәлеше буларак күз алдына китерә алмыймдыр һәм миңа тәкъдим итәләр Татар филологиясенә биреп караңа. Мин әйтәм, ярар, биреп карыйм. Ә, бирдем. Ну, мин инглиз телендә дә, теленнән дә имтихан биргән идем. Ул минем балалары яхшы иде, әмма э, университетка керерлек түгел иде. Анда бик зур конкурс иде. Мин татар филологиясенә эләктем, кердем, укыдым. Укып кына бетердем, дипломны гына якладым. Эш турында уйлый башларга кирәк, ә мин белмим нәрсә миңа кызык. Миңа Шагыйрә Сания апа Әхмәтҗанова җибәрә, Ялкынга вакансия бар икән, биреп кара. Бардым, алдылар, калдым. Иделгә шулай ук чакырдылар, килдем. Менә шундый ниндидер Һәм мин бик авыр, берара бик авыр кабул итә идем шул әйберне. Мин әйтәм, нишләп мин үзем кубарылып нәрсәдер эшләмим, нишләп мин чакырган җиргә генә барам, нишләп мин үзем нәрсәдер нәрсәгәдер нигез салмыйм, үзем оештырмыйм, кешеләрне чакырмыйм. Әмма психологка йөрү дәвамында мин ничектер ул әйберне җиңелрәк кабул итә башладым. Миңа ул хәзер нидер куркыныч нәрсә шикелле түгел. Әмма мин сизәм, психологка йөрү дәвамында миңа әкренләп-әкренләп җиңелрәк бирелә башлады гомумән дөнья белән контакт, Мин, мәсәлән, минем өчен шундый нәрсә дип әйтим. Зур зур адым дип тә әйтер идем мин аны. Мин машинага йөрергә, укырга, укырга йөри башладым. Минем әле ул бетмәде. Һәм минем ул тормышымдагы, менә аңлы тормышымдагы беренче үзем теләп алынган эш. Ну, менә укулелеларын ниләрен әйтмим инде, аларны ничектер мин күңел өчен дип кенә кабул итә идем. Ә монда мин кайсыдыр бер моментта аңладым, мин ардым кешегә өмет итеп йөрү, йөрергә, мин ардым машина эзләргә, авылга кайтырга гел, миңа кирәк, ну, миңа үз, үземә рульгә утырырга кирәк дигән уй барлыкка килде. Әмма ул уй да минем башымда бик озак йөрде әле. Миңа бер Ничә тапкырдыр белмим, бер ун тапкыр кешенең соңга калганын көтеп авылга кайтыр өчен уңайсыз машиналарда утырып кайтып нервланып утырырга кирәк иде бер күп тапкыр шуннан соң гына минем башыма ул ныклап урнашты менә ул уй мин правага укырга тиеш дигән һәм мин аны присваиваю үземә менә ул мин минем мин эшләгән әйбер ул мине беркем дә төртмәде анда барырга ә, әмма менә шуннан кала менә мин чынлап саный алмыйм бер нәрсә дә мин үзем эшләгән әйбер дип как будто минем тормышымда бөтенләй андый нәрсә юк һәм миңа окей менә шуның белән ну миңа куркыныч түгел аннан э, Башка вакытта мин бөтенләй чәлперәмә килә идем, башкаларның уңышларын күреп, үземнең бернәрсә эшләмәгәнемне аңлаудан. Ә хәзер мин күрәм, э, мин аңлыйм ул кешенең бөтенләй башка бэкграунд икәнен, бөтенләй башка тормыш һәм кыйммәтләр икәнен, э, һәм үземдә бөтенләй башка кыйммәтләр икәнен, һәм, э, просто, уф, дип куям. Миңа нормально. Ә әгәр дә, мәсәлән, сиңа, белмим, читтән килеп әйтәләр икән, Гүзәл, син что-то засиделась, ты уже давно выросла, деточка, дальше надо. Шундый, шулай килеп әйтсәләр, син ничектер кырмыскаң эчеңдә селкенә башлыймы или Ну, эм, Мин аны бер яктан кабул, менә бик диссонансно кабул итәм мин андый әйберләрне. Бер яктан кешеләрнең шулай килеп әйтүе, ул аларның дөньяга карашларына бәйле, алар өчен ул too much. Һәм алар уйлыйлар, мин бу кешегә нәрсә яхшырак икәнен беләм, һәм мин аңа аны әйтергә тиеш. Ә, шундый бераз гына высокомерие күрәм мин андый әйбердә. Әмма икенче яктан, Әгәр дә кеше аны акыл өйрәтеп, басым ясап әйтми икән, просто менә альтернатива тәкъдим итә икән, не просто әйтә, ә альтернатива тәкъдим итә икән, мин ул кешенең фикеренә колак салырга һәм бер агымнан икенче агымга күчергә мөмкинмен. И то ул барыбер минем теге мин бик күп әйберләргә ризалашам, чөнки мин мин үземә нәрсә кызык икәнен белмим. Менә мин шундый ни зур ачыш ясадым үземә һәм миңа э, ул ачыштан авыр түгел. Как ни странно. Мин үземә нәрсә кызык икәнен белмим. Ну, татып карагач аңлыйсың инде. Ну, эм, һәм бөтен әйбергә ризалашам, бөтен әйбердән баш тартмас өчен. Менә асылда миңа бик күп әйбер кызык түгел. Әйе. Менә мин шуны да аңладым. Дөресрәге, 90 процент әйбер миңа кызык түгел, мин тормышымда шөгыльләнгән. Әмма мин үземне компромисс белән ул әйберләрне эшләргә көйләнгәнмен. Моны мин акча өчен эшлим. Моны мин эшлим, чөнки мин булдырам, ул минем җиңел килеп чыга. Моны мин эшлим, чөнки миңа бу кеше белән кызык һәм күңелле. Ә, әмма асылда миңа прям вау, рәхәт, кызык, андый әйбер кахвә, ашау, йоклау, шундый базовый әйберләр һәм мин үземне гаепле идем бөтен кешеләр шундый анда белмим ниндидер зур әйберләрдән рәхәтлек алалар алар шундый зур максатлар куялар ә син теге үзеңә рәхәтлек табу өчен бәхет дигән әйбер тонына төер өчен син ашауга ябышасың дип һәм мин какой то момент уйладым Ну, Аллага шөкер, миндә бар хотя бы ашаудан рәхәтлек алу мөмкинлеге. Кемдер ашаудан да рәхәтлек ала алмый. Һәм ул э, рәхәт яши дип тоелган кеше, ул чынлыкта э, шулай ук аның эчендә бик көчле э, стресс булырга Әйе. мөмкин һәм анда рәхәтлекнең рхәрефе дә булмаска мөмкин. Читтән караганда гына ул э, бик кайфует шикелле үзенең шундый ыгы-зыгылы тормышыннан. Ул шулай күренә. Ә, ә асылда анда бик төрле хәлләр булырга мөмкин. Но шулай да мин бик еш кайтам психолог белән сөйләшүләрендә менә шул темага. Мин әйтәм, рәхәтлек алу, менә э, бәхет дигән әйбер. Нишләп минем ул шундый, нәрсә дип әйтәм әле мин аны, шундый поверхностный әйбер. Хәтта оят та шикелле ашаудан рәхәтлек алу. Как будто бы мин иҗат кешесе булыр булгач, мин ач булырга тиеш бераз. Мин ашаудан рәхәтлек алырга тиеш түгел шикелле. Но минем табигатемә салынган ашау белән ләззәтләнү. Нишләп мин үземне ну, ояларга тиеш шул әйбердән? Мин моны кабул итеп бетермәдем әле. Минем гел көрәш. Нау мәсьәләдә. Һәм ашауны керткән саен сторисларга шул көрәш аша кертелә ул минем. Тагын ашау кертәсең инде, Гүзәл. Тагын ашау күрсәтәсен, синең тормышыңда ашаудан кала нәрсәдер бармы? Ә мин үзем әйтәм, юк ашаудан кала, бер нәрсә дә юк минем тормышымда, это нормально. Хәзер миңа ашау гына кирәк, миңа бүтән бернәрсә дә кирәкми. Ну, әйтәм ич, мин саф итеп көнләшәм сиңа, чөнки миңа ошаудан ләззәт алу вот Ну, менә бу җәйдә егетем кайткач, ул тоже ошарга бик ярата. Ну, еда на пер Ладно. Ул үзе әйтте на третьем месте дип, конечно, но белмим, бәлки э, кой вакыт беренче урынга да күчеп аладыр, но аның менә ошауга, аның эшкә, аның бүтән әйбергә вот мөнәсәбәте Ләззәт алу, әкренләп, аңлап эшләү. Анда пусть весь мир подождет, гафу итегез, мин тәмләп ит кыздырам. Мин даже гади омлетны, ну вот просто. Ә, шуңа күрә мин, ну вот, көнләшәм реально. Ну, беләсеңме, менә нәрсәгә минем шул э, эчке көрәш нык көчле бара? Чөнки бер яктан миндә бар гедонист, Әйе. шундый әкрен һәм җиңел тормыш алып барырга омтылучы кеше. Ә икенче яктан, бала чактан ук утырып торырга ярамый, гел нәрсә беләндер шөгыльләнергә кирәк, тиз-тиз эшләргә кирәк, сузылып йөрергә ярамый дигән кагыйдәләр белән үскән кеше. Һәм мин нәрсәнедер сузылып эшли башласам, мин миндә тревожка кузгала башлый сразу һәм менә күз алдыма китермим башымда барган әйберне мин шундый гедонист һәм шул ук вакытта миңа мин үземне гел күтемнән төртеп тормакчы булам тизрәк нитергә мин хәтта әкрен генә атлап та йөри белмим миңа бик авыр үземнең эчке менә шул э, шәхесләремне дуслаштырырга бик авыр Синең әниең дә укытучы бугай. Әни укытучы, әйе.
Ну бу
ул әйе, ул укытучы укытучының хәзерге укытучының 21 гасырда укытучының аеруча укытучылыгы нәкъ менә балаларны укытуы күпмедер процентны гына алып торадыр эшенең. Ә минем әни Әле ул завуч. Ул укытучылыктан китте, кайсыдыр бер моментта ул завуч кына булып калды. Анда документация эше, педколлектив белән эшләү, аларның һәрберсенең төрле холык, ул расписание төзү, ул мәктәптә ул шундый укытучы, Ә бөтен мәктәптә чыгара алмаган әйберләрен ул кайтып өйгә чыгара, өйдә чыгара иде. Һәм кайсыдыр бер момент әти гел көлеп әйтә инде, Яра кычкырма инде Гөлшат. Я мин синең укучың түгел, миңа кычкырма Гөлшат. Менә иртәгә төштә укытучыларыңа кычкыр, миңа кычкырма, ник кычкырасың син? Һәм какой-то момент әти шуткага әйләндерә башлады да ул әйберне. Э, бәлки шуңадыр әни игътибар итә башлады үзенең шундый, ну, кирәкмәгән урында артык каты кызып китүен. Ә син әниең укыткан мәктәптә укыдыңмы? Әйе. То есть аның карамагында булдың инде. Әйе, әйе. Ну мине коткарды нәрсә, мин э, әни угыл мәктәбендә эшлим, мин шәһәргә укып йөрдем, шуңа күрә ул теге бераз э, мөнәсәбәтләрне, конечно, сглаживает. Вот, но барыбер өйдә. Но минем э, олы абыем бар. Нәрсә? А все мы ней? Бәттәш. Ладно. Ә, аның ни юк шулай нәрсә кәе? Минем олы абый бар, шуңа күрә бөтен хаты куллар аңа эләкте. Хәзер дә шулай инде. Шуңа күрә мин ничектер мөстәкыйлрәк булып үстем һәм э, ниндер замечаниеләр ясый башлагач, сразу ничектер кисеп куя идем кебек ә хәзер хәзер ул һаман да нәрсәдер анда возражать итәргә э, теләгәндә әни син теләгәнчә генә була алмый бит бу тормыш дигән дә и шуннан соң все мен шундай эмоциональ эмоцияга күчеп кенә ул минем белән көрәшә ала ә болай уже разумно юк

синдә шигърият ул ничек ул хобби булып кереп килдеме ул необходимость ул точно хобби түгел ә, нәрсәгә ничек яза башлаганымны хәтерләмим мин мәктәптә вакытта языла башлады әмма ә, ул вакытта ә, беренче языла башлаган шигырьләр, ул просто ритм һәм рифма белән эшләү иде. Мин аңлап алдым үземнең ритм һәм рифм белән эшли алганымны. Һәм укытучылар э, күреп алып, аны мине, мине бәйгеләргә йөртә башладылар, анда бер ара булып алды э, ниндидер социально одобряемый темаларга шигырь язулар, э, хәтта әнинең дә язып җибәргәне бу минем өчен шигырьне мин ничектер белмим миңа мин ул шигырьләрне үземнеке кебек кабул итми идем но миңа ок иде ул вакытта әйе әйе әмма ничектер менә минем үземнең бер ара аннан соң тугызынчы унынчы сыйныфларга күчкәч мин инде эчке Мәхәббәт иде инде ул эчке борчуларымны, хисләремне шигырьгә күчерә башлагач, аларына ул кадәр игътибар юк иде, аларын бәйгеләргә йөртми иде беркем дә, бәйгеләрдә катнаштырмыйлар иде мине андый шигырьләрем белән. Һәм мин аларны ничектер үзем өчен генә яза башлаган кебек тоелган иде, әмма татар филологиясенә кергәч, менә миңа аның ул яктан бик файдасы булды. Башка иҗат кешеләре белән дә мин анда таныштым. Анда Әллүки түгәрәге бар иде, анда безнең Халисә апа бар иде. Һәм миңа ул бик нык ярдәм итте. Үземнең просто нормальный икәнемне кабул итәргә. Чөнки мәктәптә вакытта иҗади кешене, әгәр дә син сыйныфта шундый глубоко иҗади бер генә икәнсең, ул барыбер инде сәер әйбер кебек кабул ителә. Синең өчен абсолютно нормаль булган әйберләр сыйныфташларың өчен сәер булырга мөмкин. Э, һәм миндә шундый гел диссонанс белән яшәдем мин мәктәптә вакытта вроде Синең өчен максимально табигый әйбер, син шигырьләр язасың, син шундый дөньяга шулай иҗади күзлектән карыйсың. Әмма аны сәер дип кабул итәләр һәм сиңа аны аңлатырга кирәк, хәтта акланырга кирәк кайсы бер урыннарда. Ул шуңа күрә мин ничектер бер ара күрсәтми дә башлаганмындыр, бәлки, ул эчке проявлениеларны э, мимикрировать итәргә омтылышлар да булгандыр нормальный булырга башкалар белән бер төслерәк булырга теләү омтылышлары ә, әмма хәзер соңгы берничә елда мин мин шигырь язганым юк ә, әмма мин үземне бөтенләй шигырь язудан туктадым дип әйтә алмыйм чөнки ул Миннән, миннән бер кая да китә алмый. Әйе, мин килешәм, каләмне гел шарлап торга кирәк, бөтен сәнгатьне гел камилләштереп торга кирәк. Һич югы ул синең э, синнән китмәсен өчен практиковаться итеп торга кирәклеге белән килешәм. Э, Әмма шул ук вакытта барыбер иҗатта җырчы булсынмы ул, биюче булсынмы ул, шагыйрь булсынмы ул, э, тырышлыктан тыш, иң беренче чиратта анда Ходай оеткысы булырга тиеш сыман, һәм аны беркем дә тартып ала алмый синнән. Син син анда 30 ел буе практиковаться итмәсәң дә, ул синдә кала торган әйбер, һәм аны кабызып җибәреп була. Шуңа күрә миңа ул тынычлык биреп тора, шигъриятнең минем күңелемдә булуын. белеп яшәү һәм кайчандыр берәр мәлдә миңа менә необходимость барлыкка килсә язырга, ягъни менә мин язмыйча булдыра алмыйм кебек тоелса, мин яңадан каләмгә алыначакмын һәм язачакмын.
Күптән түгел бер подкаст карадым һәм анда шундый фикер булды. Әйтерсең лә, әгәр дә синең шушы сәләтең, талантың бар икән тумыштан, һәм син ниндер сәбәпләр аркасында ул сәләтеңне теге кешедән яшерәсең икән, син бур, вор булып саналасың. Ягъни син кешеләрне шушы матурлыктан лишаешь кебек була. Вот. Ничендер бу фикер миңа ну, сәер булып тоелды бер яктан, икенче яктан ул миңа хәтта ки ярдәм дә итте. Ну, тынычлык бирде. Вот, но фикер нәрсә әйтергә теләгән идем, син тоже сәер дип әйттең. Син һәм синең янәшәдәге башка шагыйрәләр, әйтгәндә Миләүшә, Лилияләр, минем өчен башка шигъриятне ачкан кешеләр, шуңа күрә мин сезгә бик, наверное, рәхмәтле беренче чиратта шигъриятнең дә музыканың музыка альтернатив музыка дип әйтәбез бит инде башка төрле була алуын бер сломанный вариант ничек әйтим другой иной вариант менә шул ягын ачкан өчен мин бик рәхмәтле конечно бу иҗатка бәйле подкасттагы фикер бер яктан ул иҗат кешесен бераз гына үсендереп җибәрер өчен, поддерживать итер өчен әйтелгәндер инде, но формулировкасы киресенчә ниндидер гаеп хисе уята бераз. Кеше бит инде аны яшереп иҗат, кеше яшереп иҗат итүнең сәбәбе ул качарга теләгәннән түгел, аның сәбәпләре башка бит инде, курку. Әмма шул вакытта минем кайбер кешеләрдән ишеткәнем дә бар, мәсәлән, ниндидер әйбәт фильм карасам, минем ул, ан, ул фильм турында бер кешегә дә сөйлисе килми дигән кешеләр дә бар. Минем минеке генә булуын телим ул фильмның. Жадность. Әйе. Һәм миңа ул шундый удивительно тоелды. Алай кабул итүче дә бар икән иҗатны. Әмма менә бу очракта ул куркуны җиңел генә алып атып булсын инде ул ну менә белмим ничек шулай килеп чыккандыр әмма нәкъ менә шигырь очрагында шигърият очрагында миңа аны дөньяга күрсәтү авыр бирелми мин үземнең шигырьләремне тәнкыйди як шигырьләремә тәнкыйди күзлектән карамыйм беркайчан да алар минем өчен менә шундый наив самими чиста

Минем шигърият кайдыр менә мондарактыр инде. Һәм миңа нормально минем бер шигъремнең бер хәрефен, бер өтерен дә үзгәртәсем килми. Мин аны әдәбият дөньясында калыр өчен язмыйм һәм миңа калса бик күп шагыйрьләр шулай, алар аны язалар, чөнки яза беләләр беренчедән, икенчедән ул аларның хисләрен, эчке кичерешләрен контейнировать итү ысулы да, өченчедән переосмысливать итү, дүртенчедән теркәп калдыру кайдадыр, бик күп сәбәпләре булырга мөмкин, әмма анда әдәбият дөньясында калу, ниндидер исемең булу дигән әйбер, скорее всего, юктыр. Шикелле. Ул теге заманда калган бер кебек. Ул, ул вакытта да э, менә хәзер без классик дип әйтә торган шагыйрьләребезне карасак, белмим, мин ничәктер аларда андый омтылыш булгандыр шикелле түгел. Ә, ну, мин Җырлар язган вакытта да беренчедән җырларга кире, кире кайтырга яратмыйм. Мәсәлән, ниндидер порыв булып тек язып ата микән, мин аны диктофонны кабызып киридән тыңларга, ну, бик бик бик бик сирәк була андый очрак. Ә менә реально утырып җыр чыгарырга, нәрсәдер шундый уже иҗатка, эшкә караган кебек карарга кирәк булса,

Шуның белән Э, без әле тәмамламыйбыз. Мин э, бер ритуал кертергә булдым. Безнең бит инде проект Тосма дип атала. Э, мин аны әле төгәл ничектер форматка саласым да килми, подкаст буламы, интервью буламы, ничек буламы, пока белмим. Ләкин бер әйберне төгәл беләм. Кичә мин алып кайттым пленочный фотоаппарат, безнең булачакдагы ниләр. Һәм мин монда һәрбер герой белән фото ясап барачакмын. Һәм анда озакка таба безнең герой белән тосма җыелачак. Һәм мин аны привить итеп инде берәр кая социаль челтәрләргә анда атачакмын һәм үзеңә дә җибәрермен. Вот шундый традиция кертәм, Фирүзә, давай төшер. Тебе не привыкать. Ачырга онытмая мени. Ничек утырырга икән безгә? Так. Монда бит бер генә мөмкинлек имә. Эй, ну, шуның кыйммәте шунда. Бер, бер генә мөмкинлек.
Барсын да оныта киләле. Ура! Рәхмәт. Ха. Так, монда куям. Гүзәл, бик зур рәхмәт сиңа. Шундый җиңел булды, шундый рәхәт булды. Тагын килерсең дип, шушы диванга гына түгел, ә кухняга килерсең дип ышанып калам. Э, бик зур рәхмәт сиңа.
Сиңа да рәхмәт. Мерси. Ура, снято!